Mela, insellem lil kull min qiegħed magħna għal din it-taħdita fuq Facebook Live illum l-24 ta' Marzu 2021. Eh, Jien Alexej Pace minn Friends of the Earth Malta u nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja eh, l-ewwel net il-Kunsill Lokali tal-Arb u speċjalment lis-Sindku tal-interess li ħadu sabiex inkunu nistgħu flimkien inċerdu iżjed informazzjoni u nkattru iżjed awareness u koxjenza dwar l-importanza tan-naħal fl-ambjent tagħna, fl-ambjent Malti u Għawdxi. U propju Friends of the Earth torganizza korsijiet għal min jixtieq eventwalment jibda jrabbi hu n-naħal ukoll u min hu interessat nħeġġu li jikkuntattjana eh, sabiex ikollu iżjed informazzjoni. Dawn il-korsijiet saru kemm Malta kif ukoll f'Għawdex. U allura eh, hemm ħafna opportunitajiet Nibdew bl-iżjed ħaġa bażika. Mela, in-naħa fejn issib ruħha fil-familja tal-annimali u x'inhi l-klassifikazzjoni tagħha. Qed taraw hawnhekk eh, fejn eh, fejn in-naħla ssib ruħha fin-natura, però fi ftit kliem x'qed ngħidu? Qed ngħidu li n-naħla hija l-ewwel nett insett bħal ħafna insetti li nsibu madwarna u li għandha sforzi speċjali iżjed mill-insetti l-oħra, in-naħla hija li tipproduċi l-għasel. Għalhekk ngħidulha Apis mellifera, jiġifieri tipproduċi l-għasel. U propju dan il-fatt kien kien għalfejn in-naħla hija l-iżjed insett illi ġie studjat fl-istorja tan-natura. Ġifieri m'hemmx insett ieħor fin-natura illi ġie studjat daqs in-naħla. U dan proprju minħabba l-fatt illi n-naħla tipproduċi l-għasel. Ħadd ma għandu interess joqgħod jistudja d-dubbien għax id-dubbien ma jipproduċu xejn li huwa ta' utilità għall-bniedem. jew le forsi jista' jintuża kommerċjalment mill-bniedem, iżda n-naħla hija l-insett li tagħmel dan u allura għandha interess qawwi mill-bnedmin. Mela peress li hi insett, in-naħla għandha l-ġisem tagħha maqsum fi tliet partijiet, sewa għandha r-ras, il-ħedd, it-toraks, is-sider tagħha, u l-addome, il-kumplament tal-ġisem tagħha, bħall-insetti l-oħrajn kollha. Ġifieri kull insett li hawn fid-dinja, in-naħal, iż-żnażan, in-nemel, id-dubbien semmejnihom qabel, il-friefet, kollha għandhom ġisimhom maqsum fi tliet partijiet. il-head thorax u l-abdomen. Għandha par antenne, dawk li qed taraw quddiem fuq rasa, sewa u b'dawk tużhom biex hija xomm u tħoss bihom. Għandha tliet pari saqajn, mela għandha sitt saqajn bħall-insett l-oħrajn kollha. U għandha two pairs of wings, mela għandha erba' ġwienaħ. U hawnhekk nixtieq nagħmel distinzjoni bejn in-naħla u z-zunzana. Sewa ġifieri ħafna drabi lilna li nrabbu n-naħal li saqsuna jgħidulna ejjew speċjalment issa dan iż-żmien kif bdiet ir-rebbija. Jgħidulna għandna Ferħ Naħal, Fl-għalqa mad-dar, fil-bitħa, fuq il-bejt, ġieli anki ġo ċomnija ta' xi fireplace. Jgħidulna ejja neħħu, neħħulna dan il-ferħ naħal, illi fil-realta' ma jkun naħal xejn, ġieli jkun żnażen, tkun bejta żnażen. U allura hawnhekk qed naraw dak iż-żewġ ritratti illi juru d-differenza bażika bejn bejn in-naħla u zunzana. Mela l-ewwel nett taraw anke l-isem bil-Latin filwaqt illi n-naħla insejħula Apis mellifera, iż-zunzana komuni li nsibu hija l-Polystes gallicus. X'jiġifieri? Jiġifieri li anki ehm, fin-natura dawn qas huma relatati ma' xulxin huma żewġ speċi ta' insetti eh, kompletament differenti. U taraw ukoll li fil-waqt li n-naħla Hija oranġjo l-kulur tagħha u miksija bis-suf. Iż-żunżana hi iżjed safranija u m'għandhiex dak is-suf bħal m'għandha n-naħla. L-iżjed żunżan komuni qed nirreferi għalih. Illum il-ġurnata f'ħafna partijiet minn Malta eh, sfortunatament xteret eh, b'ammonti enormi dak li nsejħulu ż-żunżan bal. jew l-Oriental Hornet. Ftit ta' żmien ilu, l-Oriental Hornet ma kienx daqshekk mifrux fil-gżejjer Maltin. Però llum il-ġurnata eh, l-Oriental Hornet inferex sew, fil-fatt huwa żunżan illi huwa ikbar minn naħal. Huwa żunżan illi eh, jiekol in-naħla, ġifieri il-prej tiegħu tista' tkun il-kolonja tan-naħal. U inxteret eh, nista' ngħidulu bla kontroll f'ħafna partijiet ta' Malta u nimmaġina anki anki tawdex. huwa dak li nsejħulu l-vespa orientalis fil-fatt f'partijiet mill-ewropa bħall-franza bħall-italja bħall-ingilterra nafu li hemm tip ieħor ta' hornet l-asian hornet mhux l-oriental hornet li huwa iżjed insidjuż, jiġifieri iżjed diffiċli biex teħles minnu u jagħmel ħafna iżjed ħsarat fil-kolonji tan-naħal għaliex dan jiekol u jeqred in-naħal biex ikun jista' jgħix. Ġifieri fejn taraw dan it-tip ta' hornet kif jidher isfel, sewwa bil-benz bil-faxex sofor u bil-kumplament ta' ġismu iżjed ħamrani, Dak allura huwa Oriental Hornet u iżjed milli xi ħadd li jrabbi n-naħal, nissuġġerilkom, anke minħabba li huwa insett perikoluż, issejħu xi ħadd li huwa intiż fuq pest control. Imma hawnhekk tistgħu taraw it-tliet insetti flimkien. U fil-fatt kemm in-naħla u kif ukoll iż-żunżana jixorbu n-nektar, jiġifieri dak, dak, dak il-likwidu li jipproduċu l-fjuri huwa likwidu eh, ħelu, sewwa ġifieri fih perċentwali ta' zokkor u allura kemm in-naħal u kemm iż-żunżan jinġibed lejn il-fjuri biex ikun jista' jiġbor dak in-nektar, dak in-nettaru. U minn dan il-meraq tal-fjuri, in-naħal eventwalment jagħmel l-għasel. Iż-żunżan differenti għax jipproduċi eh, ftit li xejn minn nektar, ġej dak il-meraq tal-fjuri jixorbu u jiddiġerih, però għal kontrarju tan-naħla, iż-żunżana hija omnivoru, jiġifieri tiekol anki l-laħam, mentri n-naħla tixrob biss in-nektar bil-proboxxis tagħha, bl-ilsien twil tagħha. U hawnhekk qed taraw fil-fatt tipi differenti ta' naħal u żnażan kif semmejna qabel. Fil-fatt Malta insibu mal-95 tip differenti ta' naħal. U mhux in-naħal kollu jipproduċi l-għasel. Fil-fatt, huwa hija n-naħla tal-għasel, l-Apis mellifera, illi tipproduċi l-għasel u ħafna tipi ta' naħal oħra, pereżempju hemm iż-żunżan bal, kif semmejna wkoll qabel, illi jgħix għalih sewwa tipi oħrajn ta' naħal ngħidulhom solitary bees. Għandek il-carpenter bee pereżempju, dak li ngħidulu l-bomblu l-iswed. U tip ta' naħla wkoll dak, illi jgħix ma jgħix f'kolonja bħan-naħal tal-għasel, imma jkun jgħix għalih eh, u dak, dak li jiġbor iżommu iżommu għalih, ovvjament. U hemmhekk qed taraw tipi differenti ta' naħal, eh, il-bombulu dak ten fuq, u tipi differenti ta' naħal ieħor illi miħux naħal li jipproduċi l-għasel. Huwa dak li ngħidulu in-naħal waħdini, naħal solitarju. U fin-natura għalfejn għandna bżonn in-naħal? Għalfejn, biex ngħid hekk, dan l-għaġeb kollu fuq in-naħal u kemm hu importanti għall-ekosistemi? Kemm hu importanti għan-natura? L-għan ewlieni tan-naħla u l-importanza ewlenija fil-natura huwa minħabba d-dakra. Sewwa dik li ngħidulha pollination. Allura x'tagħmel in-naħla? F'dan iż-żmien, speċjalment tar-rebbiegħa, meta jkollok ħafna ħaxix li beda jiffjorixxi, sewwa fix-xhur li għaddew fix-xitwa, Diċembru, Novembru, Jannar, kellna l-kampanja li stajtu tarawha ħadranija. Għalfejn, għax bdiet tagħmel ftit sfortunatament dis-sena għamlet daqsxejn xita, Allura dik iż-żerriegħa li jkun hemm fil-ħamrija fl-art tinbet, ittella' l-weraq u l-kampanja tagħna minn dik il-kampanja tas-sajf safranija li narawha niexfa tieħu xejra totalment differenti għax jitla' ħafna ħaxix. Però proprju f'daż-żmien dak il-ħaxix, dawk il-pjanti, dawk il-fjuri eh, jibdew jibdew joħolqu l-fjuri tagħhom. U allura in-naħla tmur minn fuq fjura għall-oħra u filwaqt li minn fjura waħda permezz ta' dak is-suf li għandha mas-sider tagħha, mat-toraks, tiġbor it-trab tad-dakra jew il-pollen minn fuq fjura waħda, din iġġorru għal fuq fjura oħra u f'dan il-proċess tagħmel dik li ngħidulha l-pollination, cross pollination, sewa ġifieri il-pollen minn fjura waħda jinġar sa ma jeħel mal, mal mal-pistils, ngħidulhom, ta' fjura oħra tal-istess tip. Mela jekk għandek inti siġar tal-frott, jekk għandek jien naf is-siġar tal-ħawħ, tal-lewks, eh, tat-tuffieħ, il-trab ta' dakra minn fjura waħda tas-siġra ħajinġar għal fuq fjura oħra u b'dan il-mod eh, il-fjura tiġi pollinated. Li xtaqt ngħid ukoll jekk hawn xi ħadd li forsi għandkom xi domandi, ħallu d-domandi bħala kumment u wara li intemmu din it-taħdita nkun nista' nwieġeb eh, uħud mid-domandi li jista' jkollkom. Mela kif qed ngħidu dak huwa il-kontribut ewlieni immens li jagħtu n-naħal u jagħtu wkoll insetti oħrajn li nsejħulhom propju pollinators, insetti tad-dakra, illi mingħajrhom eh, il-pollination u l-cross pollination tieħu daqqa kbira. Fil-fatt kieku kellu ma jkunx hawn in-naħal, ħafna mill-ħaxix, ħafna mill-frott illi jibbaża lilu nnifsu fuq ir-rwol tan-naħla u fuq ir-rwol tal-pollinators ma jkunx ma jkunx possibbli. U forsi ġieli smajtu wkoll jew qrajtu din il-quote li suppost qal Albert Einstein għalkemm din mhix ippruvata, li jekk in-naħla tisparixxi minn fuq il-wiċċ id-dinja, forsi l-bniedem ma jkollux erba' snin, ikollu ftit iżjed, imma żgur illi nieħdu daqqa ta' ħarta fejn dak li għandu x'jaqsam it-tip u l-varjetà tal-frott u l-ħaxix li jkollna fuq il-mejda tagħna. U propju pereżempju din, jekk eh, ċert li tafu dik hija l-fjura tan-naspla, U n-naspli huwa propju wieħed mill-frott eh, ta' matul is-sena illi il-frotta tiegħu tibbaża li l-annifisa fuq id-dakra li tipprovdi n-naħla. Fil-fatt, in-naspla hija waħda mill-ewwel fjuri li l-insibu matul is-sena U l-fjuri tan-naspli jkunu viżitati, n-naħla żżurhom spiss minħabba li jkunu uħud mill-ftit fjuri li jkun hemm dak iż-żmien tas-sena. U propju il-frotta tan-naspla kif qed ngħid meta tiġi mdakkra l-fjura allura l-frott ikun ħafna aħjar. Dik hija fjura ta' siġar tal-frott irqiq, eh, frott tal-adma bħal ħawħ, bħal cherry plum, bħal anċiprisk, bħal lews per eżempju, ukoll, illi eh, jibbaża l-frott tiegħu wkoll fuq il-kapaċità li n-naħla titrasferixxi trab tad-dakra, il-pollen, minn fuq fjura għal fuq fjura oħra. U hawnhekk fil-fatt qed taraw in-naħla in action eh, ħafna drabi siġar bil-fjuri bojot bħal dawk li taraw fir-ritratt. Ikunu siġar tal-lews iwardu fil-bidu tas-sena ma' Jannar diġà tibdew taraw ħafna mis-siġar tal-lewż li diġà jkunu ħarġu l-fjuri u fil-video żgħir hemmhekk qed taraw il-naħla li qed tiġbor it-trab tad-dakra u minn fjura għall-oħra tkun tista' ixxerred dak il-pollen u b'hekk iddakkar is-siġra, il-pjanta. U fil-fatt, forsi, forsi hawn min jaf, eh, fil-Kalifornja, fl-Istati Uniti, eh, hemm business kbir illi minħabba li hemm ġonna enormi ta' siġar tal-lews. Fil-fatt il-Kalifornja, fil-Kalifornja, eh, tagħti tagħti uħud mill-iżjed perċentwali kbar ta', ta produzzjoni tal-lewż fid-dinja kollha nistgħu ngħidu hekk, minħabba li hemm ġonna kbar enormi b'siġar tal-lewż. U fil-fatt ħafna mill-beekeepers fl-Amerika iġorru il-kaxxi tan-naħal tagħhom, il-beehives tagħhom eh, f'dawn il-ġonna biex bekk in-naħla tkun tista' tiffertilizza u tikkross pollinatja dawn il-fjuri tas-siġra tal-lewż, l-almonds. Il-bajtar tax-xewk ukoll huwa sors tajjeb ħafna ta' pollen għan-naħal. Okay? Eh, fil-fatt eh, dawk il-boċċi żgħar li qed taraw fir-ritratt dawk huma kollha granules tat-trab tad-dakra illi fil-fatt in-naħla qed tarawha togħdos ġol-fjura biex tiġbor biex tiġbor dak il-pollen. Għalfejn għax il-pollen in-naħla tużah biex titma' liż-żgħar tagħha. U allura iju tagħmel hekk iju timxi minn post tal-ieħor dak il-pollen jaqbad ma' saqajha u mas-suf li għandha mal-ġisem tagħha u jiġi ttrasferit minn fjura għall-oħra u l-bajtar tax-xewk huwa wieħed minn dawk il-fjuri li jipprovdu ħafna ħafna trab tad-dakra għan-naħal. Fil-fatt qed taraw il-bajtra tax-xewk hemmhekk illi wara li tagħmel il-fjura tagħha, dik il-fjura mbagħad tiżviluppa fil-bajtra tax-xewk kif nafuha kif nafuha aħna. Hemmhekk qed naraw il-fjur tal-ħarrub. Il-ħarrub huwa wkoll sors importanti ta' nektar ta', ta u pollen. Sawa ġifieri fil-żmien il-ħarifa darba il-ħarrub eh, jipprovdi eh, tip ta' għasel li Malta nistgħu eh, naqtawh bħala għasel separat mill-għasel l-ieħor għalfejn għax fi żmien ta' meta il-ħarrub ikun bil-fjur tiegħu ftit li xejn issib fjuri oħrajn għax kun għadda s-sajf ħafna mill-pjanti jkunu mietu, però l-ħarruba toħroġ il-fjur tagħha dak iż-żmien u allura n-naħal ikun jista' ngħidulu aħna jira fuq dak it-tip ta' fjuri. U dak iż-żmien ukoll ikun hemm il-fjuri tal-ewkaliptus illi jipprovdu sors ieħor ta' pollen, taraw il-siġra waħda tipprovdi eluf ta' fjuri u dawk il-fjuri eh, jipprovdu sors ta' pollen u nektar, sewa ta' trab tad-dakra u meraq tal-fjuri mhux biss lin-naħal imma lil ħafna insetti oħra eh, illi illi Għalihom dak huwa sors sors ta' ikel. Forsi l-iżjed famuż f'Malta u Għawdex huwa l-għasel tas-sagħtar, ok, dik qed taraw il-pjanta tas-sagħtar u propju fi żmien Ġunju, Lulju, eh, is-sagħtar tkun waħda mill-ftit fjuri li jkun hemm qiegħda twarrad fil-kampanja. forse flimkien mal-kappar per eżempju, u allura il-beekeeper ikun jista u n-naħal ikun jista jagħmel għasel eh, mamul biss minn nektar tas-satar. Da żmien mbagħad fi żmien ir-rebbija nistgħu naraw propju bħalissa ħafna eh, fejn fejn hemm missilla, ħafna missilla illi bdiet warrat Ngħid sfortunatament da żmien ma tantx għadek issib għall-inqas Malta il-mergħat ta' silla li konna nsibu qabel u allura dak huwa ta' żvantaġġ sfortunatament anki anki għan-Naħla. U nħeġġeġ il min qed jismana u li għandu forsi għeliqi illi mhumiex imkabbra bħala uċuħ illi jiżra s-silla ħalli jipprovdi forage għan-naħal u anke għal ħafna insetti oħra pollinators. Il-fidloqqom huwa wkoll pjanta importanti ħafna tipprovdi ħafna nektar għan-naħal eh, u għalhekk inħeġġeġ li fejn naraw forsi merat ta' fidloqqom anki nħeġġeġ il-Kunsilli Lokali li fejn jaraw fidloqqom anki mal-ġemp mal-ġnub tat-triq jekk isir xogħol ta' qtugħ ta' dak il-ħaxix, li ngħidulu inkorrettament ħaxix ħażin, fil-fatt hu ħaxix salvaġġ għax dak huwa tajjeb, iżjed milli ħażin, huwa tajjeb ħafna għall-pollinators, inħeġġeġ illi min ikun se jaqtgħu dak jagħmlu wara li tkun nixfet il-fjura, mhux waqt li jkun hemm il-fjura tal-fidloqqom illi tkun qiegħda twarrad. U l-fed loqqom huwa wkoll, bħal m'huwa l-ġarġir, huwa sors importanti ta' nektar u ta' ta' pollen għan-naħal. Ix-xewka l-bajda tarawha wkoll bħalissa, speċjalment f'art li hija abbandunata, ix-xewka l-bajda sors ieħor ta' nektar u pollen u wkoll sors ta' ikel għan-naħal u pollinators oħrajn. Ġifieri dawk kienu ħafna mill-fjuri sewwa li nsibu f'Malta u Għawdex illi jipprovdu sors ta' ikel sewwa sors ta' pollen u sors ta' nektar għan-naħal li nsibu madwarna. Issa f'Malta għandna madwar jisu 260 eh, beekeeper, 260 persuna li trabbi n-naħal, u hemm jisu fuq minn 4000 kolonja rreġistrata. Eh, propju f'Għawdex li żjed li żjed postijiet li fihom hemm kolonji tan-naħal huma n-Nadur, l-Arb, Għajnsielem, Marsalforn u x-Xewkija. F'Malta l-Mellieħa, s-Siġġiewi, r-Rabat, Ħal Luqa u l-Imġarr, San Pawl il-Baħar huma l-postijiet fejn hemm l-iżjed fejn hemm l-iżjed kolonji tan-naħal. Meta qed ngħid kolonja qed ngħid familja naħal kif se naraw dalwaqt. U Fid-dinja issa, iċ-Ċina tipproduċi l-iżjed għasel, warajha jiġu l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea b'iżjed minn 18-il miljun beehive madwar l-Unjoni Ewropea kollha. U fil-fatt jekk taraw din il-graf din qed turina li fl-Unjoni Ewropea, ir-Rumanija, Spanja Il-Ġermanja u l-Ungerija huma l-iżjed pajjiżi li jipproduċu għasel. Għandek għandek it-Turkija mbagħad, però billi t-Turkija mhix fl-Unjoni Ewropea, allura d-dejta tagħha ma nsibuhiex imniżżla hawnhekk. Però dawk huma l-iżjed pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li jipproduċu għasel. U niġu issa għan-naħla nnifisha. Mela, hawnhekk qed taraw ritratt tan-naħla ma' saqajha dik il-boċċa safra. Dak huwa t-trab tad-dakra, il-pollen, li tkun ġabret hi minn fuq il-fjuri li tkun żaret. U naħal ngħidulu superorganiżmu. X'jiġifieri superorganiżmu? Jiġifieri illi n-naħla nnifisha. Jiġifieri jekk inti taqbad naħla u tipprova żomma, tipprova trabbi naħla waħda waħedha, dik in-naħla ċ-ċans il-kbir huwa illi tmut wara ftit ftit żmien. Però in-naħal jgħix bħala familja, jiġifieri dik in-naħal meta jmur lura fil-kolonja, meta jmur lura fil-kaxxa, fil-beehive, dak in-naħal hu kapaċi jgħix bħala organiżmu wieħed, superorganiżmu, u kapaċi eh, il-sostni u jmantni lilu nnifsu perfettament. Mela, mhux il-naħla waħda, imma l-unjoni tagħmel il-forza fil-każ tan-naħal. U n-naħal fejn nżommuh? Nżommuh fil-miċbħa, sewwa ġifieri l-apiary bl-Ingliż. U kull, kull waħda minn dawk il-kaxxi li qed taraw hemmhekk, kull waħda jkun fiha familja U meta niftħu eh, aħna bħala naħħala, bħala beekeepers, meta niftħu l-kaxxi x'insibu ġol-kaxxa. Insibu dawk it-tilari nsejħulhom. Sewa, ġifieri meta nħarsu minn fuq. Ħafna drabi ssib isu 10 tilari. Kull waħda minn dawk it-tilari mbagħad ikun fiha ix-xehda jkun fiha l-honeycomb u hemmhekk il-honeycomb magħmul mill-beeswax, magħmul mix-xema' tan-naħal, kull waħda minnhom fiha dak il eh, dawk is-cells, dawk iċ-ċriek iżgħar li qed taraw hemmhekk u ġo fihom dawk in-naħal jagħmel il-funzjoni tiegħu, ġifieri jistorja l-għasel, jistorja l-pollen, l-istorja n-nektar u kif ukoll iwelled in-naħal iż-żgħir iż-żgħir tiegħu. U hemmhekk qed taraw li n-naħla permezz tal tal-popolazzjoni kbira ta' naħal li jkun hemm hawnhekk qed nitkellmu ġo kull kaxxa jkollna mal 40,000, 50,000 naħla. Salvaġġu li dak l-ammont kbir ta' naħal ikun kapaċi jżomm temperatura kostanti anki fl-eqqel tax-xitwa ġol-kaxxa tan-naħal, temperatura qisu qed ngħidu 35-36 grad Celsius, ġol-qalba tal-kaxxa tan-naħal. U jeżistu tliet tipi differenti ta' naħal. Mela, In-naħla titwieled minn bajda, dik li qed taraw hemm fuq, elongated. Jekk il-bajda tkun fertilized, se niġu wkoll fi żjed dettal eh, dalwaqt, titwieled naħla femminili. Jekk ma tkunx fertilized, proċess jissejjaħ fix-xjenza partenoġenesi, il-bajda xorta tfaqqas, però jitwielet eh, bal, jitwielet naħal li jkun maskili. U kull tip ta' naħla għandha rwol differenti fil-kolonja. Mela tkun naħla female, naħla mara, din tista' tkun jew naħla ħaddiema, li huwa n-naħal li solitament niltaqgħu miegħu eh, fl-ajru, ġieli dak in-naħal li naraw, ħafna minnu tistgħu tgħidu kwalunkwe naħla li tara da ttir fuq il-fjuri dik tkun naħla worker bee, naħla femminili, Però naħla femminili wkoll li ssib fil-kolonja hija reġina, sewwa ġo kull ġo kull beehive, ġo kull kolonja għandek reġina waħda u eluf kbar ta' worker bees. U jkollok ukoll id-drones, daw sewwa huma dak dak il-naħal li jfaqqas minn bajt li ma jkunx fertilizzat. U allura aħna jkollna proċess ta' metamorfosi, xiġifieri. Ġifieri bħal proċess tal-farfett, tal tal-butterflies, l-istess ħaġa jiġri bin-naħla. Ma mela għandek ir-reġina illi biedet bajda, dik il-bajda tfaqqas wara tliet ijiem, minn ġo fija joħroġ eh, dudu, ix-xat, ngħidulu duqqajs, Eh, dak jintema, in-naħa l-ieħor jitimgħu kemm pollen, kemm nektar. Jikber ħafna, jimla s-sell, kif qed taraw fid-disin, dik is-sell tingħalaq ikun hemm il-proċess tal-metamorfosi, xiġifieri, ġifieri dan minn min, min dudu jinbidel u jsir naħla adulta. U fl-aħħar dik in-naħla toħroġ u tiltaqa' mal-kumplament ta' ħutha. Huma kollha aħwa ġo kaxxa waħda. U hemmhekk qed taraw ritratt tal-bajd, ok, kull waħda minnhom dawk hija bajda tan-naħla li reġina tbid fil-qiegħ ta' kull waħda miċ-ċelloli li nsibu fil-ħanikom, fix-xed. Dak ifaqqas u kif qed taraw f'dak ir-ritratt hemmhekk hemm uħud minn dak il-bajt li faqqas diġà fuq naħa tax-xellug u qed allura għandkom qed taraw id-dud ix-xatt, id-duqqajs. Fuq naħa tal-lemin hemm bajt li għadu kif biedet ir-reġina u allura m'għaddewx dawk it-tlett ijiem u dak il-bajt għadu għadu ma faqqas. U meta dak il dak il dut ix-xatt eh, jiekol u jintema minn naħal eh, jikber tant illi kif qed taraw hemmhekk eh, bilkemm għandu spazju fejn jiċċaqlaq daqskemm jikber u dak huwa id-duqqajs meta nsejħulu duqqajs dak huwa naħal illi għadu ma ffurmax f'naħal għax għadu dudu Għadu, għadu duqqajs, għadu xatt, u allura jkun għadu eh, qed jintema minn naħal. Fil-fatt, fi żmien ħames tijiem, eh, dak id-dudu minn bajda tant jikber illi jekk inġib eżempju jisek għandek tarbija li twildet u fl-ewwel ħamest ijiem ta' ħajjitha tant tant tmajniha dit-tarbija illi ġiet tiżen daqs iljunfant. Ġifieri il-piż tad-dudu jikber b'elf u ħames mitt darba fl-ewwel ħamest ijiem ta' ħajtu dan id-dudu. Qed taraw kemm kemm hu importanti li n-naħal ikun jista' jsib xitma lid-doqqajs tiegħu, liż-żgħar tiegħu. Hawnhekk f'dan ritratt qed naraw naħla li qiegħda tfaqqas biex ngħid hekk. Mela dak il-proċess tal-metamorfosi seħħ in-naħla żviluppat ġol ġoċ-ċellola u qatat qatat il-capping, qatat latu taċ-ċella U ħierġa, sewa ġiri dik naħla li li għadha kif jew twieldet jew faqset, sewa u ħierġa biex tiltaqa' mal-kumplament tan-naħal l-ieħor. Dawk is-cells li qed taraw ma' ġenbha, dawk huma kollha fihom naħal ieħor illi għadu ma wasalx fi stadju ta' żvilupp bħan-naħal bħal dik in-naħla li ħarġet, jiġifieri fis-sigħat eh, ta' wara dawk dawk is-cells ukoll ħajkunu eh, ħajinfetħu u minnhom ħajoħroġ naħal ieħor. Mela dak naħal illi għadu kif kif twieled. U hemmhekk qed taraw propju eh, naħal illi qata' il-latu taċ-ċella u qed ilesti biex ikun jista' joħroġ. Fil-fatt, la darba mbagħad dak in-naħal joħroġ. In-naħal l-ieħor, in-naħal adult jiġifieri, inaddaf is-sell mill-debri u mill-kumplament tal-affarijiet li jkun hemm fiha, ħmieġ, trab, eh, trab tad-dakra pollen. Għalfejn jagħmel hekk? Ħalli r-reġina tkun tista' tmur u terġa' tbid fl-istess sell. Sewwa, ir-reġina tkun tista' terġa' tbid fl-istess post fejn żviluppa naħal ieħor qabel. Issa hemmhekk qed taraw ritratt li juri diversi affarijiet, mela x'qed naraw hemmhekk. Hemmhekk qed naraw fil-ewwel nett fin-nofs tar-ritratt tfal, għandha kulur differenti mit-tfal tagħha, minn uliedha, dawk huma kollha uliedha. Qed taraw iżjed iżjed oranġo, iżjed safranija. Hija ikbar, hija itwal. Għaliex għax ġo ġisem għandha il-bajt illi eventwalment ħadbit biex tkabbar il-kolonja tagħha. Apparti minn hekk qed naraw ħafna naħal ħaddiem, ħafna worker bees, Qed naraw ukoll xi drones sewa viċin viċin Reġina hemm xi xi naħal bajnejhom ikbar u anke b'ġisimhom ikbar dawk huma n-naħal il-bawla drones. Qed naraw ukoll naħal li għadu kif twielet sewa ftit ftit hemm eh, cells miftuħin. U hemm ukoll ħafna cells magħluqin, jiġifieri dak il dak is-cells kannella li qed taraw, dawk huma cells illi għadhom bin-naħal ġo fihom li qed jagħmel il-metamorfosi u li għadu ma faqqas. Allura dak huwa eh, naħal li għadu fil-proċess tal-metamorfosi. Hemmhekk l-istess ritratt iżjed mill-viċin qed taraw in-naħa t'isfel hemm wieħed mill-bawla li semmejtilkom għajnejh ħafna ikbar minn tan-naħa l-ieħor għalfejn għax għandu bżonn jara u se naraw dalwaqt għalfejn dan il-bawla għandhom bżonn jaraw iżjed min-naħa l-ieħor. Mela, meta niftħu l-kaxxa tan-naħal, meta niftħu l-beehive, eh, inkunu nistgħu naraw dak, dak li qed naraw f'dak ir-ritratt hemmhekk. It-tilari illi jkun fihom il-honeycomb, sewa x-xema tan-naħal, mamula f'cells u U mbagħad in-naħal miżgħud fuq dik il ġo dik il-kaxxa kif għedtilkom mal-40 mal-50 elf naħla illi flimkien ikunu kolonja waħda. U ġo kull kaxxa inti għandek reġina waħda biss. Ma jistax ikollok iżjed minn reġina waħda ġo kaxxa waħda, ġo kolonja waħda. U fit-tilar fil-frame għandek eh, l-għasel storjat, għax l-għasel in-naħla tagħmlu biex titma l-żar tagħha, però meta n-naħla tiġbor biżejjed għasel għal kemm għandha bżonn hi, in-naħal ma jgħidx mela ħani għafessa, noqgħod noqgħod inħares. Kif nafu n-naħal huwa bieżel, allura n-naħal ikompli jiġbor u jkompli jaqleb il-nektar fasel U allura dak hu l-għasel iż-żejjed li ma, li l-kolonja ma jkollhiex bżonn biex te, tgħajjex lilha nnifisha, illi l-beekeeper ikun jista' jieħu minn ġol-kolonja. Jiġifieri l-beekeeper qatt ma jieħu għasel illi l-kolonja għandha bżonn biex tgħajjex lilha nnifisha. Il-beekeeper jieħu l-għasel surplus, l-għasel żejjed, illi l-kolonja tiġbor u li m'għandhiex, m'għandhiex bżonn, eh, hi biex, biex, biex hi tgħix. Fil-fatt, ġieli nisimgħu bi snin bħal ma sfortunatament probabbli ħa tkun din is-sena illi l-ammont ta' għasel li jkun inġabar ma tantx ikun wieħed kbir u jiena personalment meta nara illi n-naħal għandu bżonn dak l-għasel qas neħodlu xejn in-naħal inħallih inħallilu l-għasel kollu illi jkun ġabar għax L-għasel ikollu bżonnu għalih biex jissopravivi u biex ikun jista' jgħix. U ġot-telar l-għasel ikun storjat in-naħa ta' fuq kif taraw f'dak ir-ritratt u n-naħal jistorja wkoll il-pollen, it-trab tad-dakra, għalfejn għax it-trab tad-dakra mħallat mal-għasel in-naħal jitimgħu lill-żgħar, lil dawk id-duqqajs, eh, lil dawk id-dut il-caterpillars bojot biex ngħidlek li rajna fir-ritratti ta' qabel. Hemmhekk ukoll qed taraw eh, ritratt ta' tilar, sewa ritratt it-tilar huwa miksi bin-naħal fl-istess ħin eh, qed taraw dak l-areas kannella huma areas fejn eh, għandek naħal li dal-waqt jitwielet Sewwa kif rajna qabel, u n-naħa in-naħa tal-lemin, in-naħa ta' fuq fir-rokna, hemmhekk hemm għasel storjat biex in-naħal ikun jista' jużah ħalli jitma' d-duqqajs tiegħu. U jekk aħna nħarsu minn fuq għal isfel, sewwa mela niftħu il-beehive, niftħu l-kaxxa u nħarsu l-isfel, naraw illi n-naħal iqassam il-kontenut tal-beehive f'dan il-mod. Mela fin-nofs Hemm dak li ngħidulu brud, x'jiġifieri brud? Jiġifieri dak id-duqqajs, dak in-naħal illi għadu bajt u għadu dud, dak issibu fin-naħa tan-nofs, fil-ġnub imbagħad insibu l-għasel u l-pollen. U għalfejn jagħmel hekk in-naħal? In-naħal jagħmel hekk mhux għax il-beekeeper jagħmlu f'dak l-ordni, dak huwa kompletament prerogattiva tan-naħal. U n-naħal jagħmel hekk propju biex fix-xitwa ikun jista' jżomm il-brud sħun, sewwa jkun jista' qisu jtarka u jilqagħlu biex ma jiksaħx dak dak id-dud, dak il dak ix-xatt, dak id-duqqajs għax inkella jmut kollu. U fl-istess ħin anke fis-sajf jilqagħlu mis-sħana tax-xemx li jkun hemm barra. Hawnhekk qed naraw imbagħad in-naħal li jkun ġab in-nektar sewwa minn fuq il-pjanti minn ġol fjuri u ikun beda jistorjaħ u beda jifforma l-għasel. Mela x'tagħmel in-naħla? Naħla ġġib in-nektar, il-meraq tal-fjuri, terfaw ġol istonku tagħha, stonku differenti minn dak li tuża biex tiekol, tieħdu lura ġol ġol ġol ġol beehive u tpoġġih ġo dawk is-cells. Mbagħad naħal ieħor irewwaħ ġwien ħajh u permezz tek ikun jista' jbaxxi l-livell ta' eh, umidità ta' dak in-nektar. Allura jġibu iżjed iżjed tik biex ngħidlek iżjed iżjed oħxon. u dak il-biżżjieda anki tal-enżimi, ta' kimiċi minn ġol-glandoli tan-naħla, dak min-nektar jinqaleb u jsir u jsir għasel. U allura xi ħaġa importanti biex ikollok kolonja naħal li tkun tista' tgħix, għandek bżonn erba' affarijiet, għandek bżonn reġina, għax mingħajr ir-reġina il-kolonja tisfaxxa fix-xejn, Għandek bżonn ħafna worker bees dawk li rajna x'dawk huma jagħmlu x-xogħol il-kbir illi jdaħħlu n-nektar u jdaħħlu l-pollen mill-fjuri. Għandek bżonn ukoll id-drones dawk il-bawla u għandek bżonn il-bejta tan-naħal bil-bajd, bil-larva u bil-pupa, ġifiri bil-naħal illi jkun qed jagħmel il-metamorfosi. Naħal forsi tgħidu li kif, kif jikkomunika? Naħal jikkomunika b'żewġ metodi differenti. Eh, l-ewwel qed jikkomunika bil-kimika. Mela n-naħla għandha glandoli ma' ġisimha. Nafu li għandha mill-inqas 15 il-glandola. Illi dawn eh, jarmu jew jew likwidu jew vapor, gas jiġifieri, u dak il, dak il, dik il-kimika li tarmi sservi biex tibgħat messaġġi differenti lil naħal l-ieħor. Sewwa n-naħal ma jistax jitkellem, naħal m'għandux widnejn mhux ħa jisma'. Imma n-naħal juża l-antenna tiegħu, il-qrun tiegħu biex ngħid hekk, bħala l-widna u l-imnieħer tiegħu. Mela meta ikun hemm xi periklu għan-naħal, sewwa eh, in-naħal jarmi l-feromone, dik il-kimika ta' allarm, u jgħidilhom isma' lil ħutu l-oħra. Għax kif għedtilkom, fil-kaxxa in-naħal huwa kollu kollu aħwa. Jgħidilhom isma' ġej hawn inkwiet, jien naf ġej nar, jew ġej ġej xi ħadd ħa jipprova jeħdilna l-għasel, mela lestu eh, għax qed nirriliżjaw il-feromon tal-allarm. u allura n-naħal ikollu defensive mechanism. Il-brud ukoll, ġifieri dak il-larva tarmi tarmi feromon ieħor, bat għandek drone feromon u nazono feromon. Dak huma kimiċi li żjed kim bejn naħla u oħra. Mela kif għattilkom qabel ftit fil-qosor, in-naħal għandha ġisimha maqsum fi tliet partijiet, ir-ras, is-sider, it-thorax u l-abdomen. Qed taraw ukoll ammont kbir ta' xagħar u suf fuq il-ġisem tan-naħla li jintuża biex jiġbor il-pollen. U għall-kuntrarju tal-mammiferi, għall-kuntrarju tal-bnedmin, l-iskeletru tan-naħla mhux qiegħed ġewwa, ġo ġisimha, imma qiegħed fuq barra. Sewwa bħal korazza ta' soldat kif qed taraw fl-istampa, in-naħal għandu eh, skeletru fuq barra ta' ġismu u allura ġewwa jintuża dan biex ikun jista' jiddefendi lilu nnifsu. Fil-ġewwa tal fil-qalbieni tal-ġisem tan-naħal, mbagħad kif qed tara hemmhekk għandu l-istonku għandu l ammont differenti ta' qlub, m'għandux qalb waħda, għandu ammont differenti ta' qlub żgħar li jintużaw biex jippumpjaw il-likwidu, id-demm biex ngħidlek, matul il-ġisem tan-naħla sħiħa. U anki il-ġewna tan-naħal hija meravilja tan-natura, qed taraw dak il-framework ta' vini, ta' venatura fuq in-naħal. Għandek imbagħad eh, il-membrana il fin-nofs bejn bejn bejn eh, venatura u oħra li t-tija żewġ affarijiet, it-tija s-saħħa, sa waħal l-naħla bil-ġewnaħ tagħha tkun tista' ttir, u t-tija wkoll il-leġġerezza, sewax in-naħla kull ma tiżen, point one of a gram. Ġifiri, għandek inti saħħa kbira f'pis żejr ħafna. U propju tara anki kemm sabiħ tan-natura li n-naħla għandha dik il-toqbajsa, eh, edha msemmi hemmhekk antenna cleaner, illi meta l-qrun, meta l-antenna tan-naħla Ikun hemm ċappa skollo pollen tgħaddih minn ġo dik it-toqba li għandha proprju d-daqs eżatt tal-antenna biex tkun tista' tnaddafha mill-biċċiet tal-pollen li jkun hemm fiha. Qed taraw l-azzjoni fil-video. Hemmhekk bħalma rajna qabel ukoll dik hija n-naħla bil-xirja biex ngħid hekk, bil-basktijiet b'saqajha kollha pollen illi ġabret minn fuq il-fjuri u illi se tieħdu fil-hive, fil-beehive, fil-kaxxa, fil-kolonja tan-naħal. Mela semmejna wkoll ir-reġina, sewwa reġina tbid il-bajd kollu fil-hive. Eh, reġina tgħix jisu tliet snin, ħafna iżjed mill-komplement tan-naħal l-ieħor. Tista' tbid eh, meta tkun fl-aqwa tagħha mal-elf bajda kuljum, jiġifieri din prattikament magna tal-bajd. Jiġifieri matul ħajjitha kif qed taraw hemmhekk tista' tbid bejn nofs miljun u miljun bajda. U il-bajda taraw hemmhekk dik hija ovvjament is-sajż huwa ħafna ikbar minn kemm hu in relation mal-meta qabla mad-daqs tar-reġina, Però dik hija r-reġina tan-naħal illi kif għattilkom qabel ġo kull kaxxa ikun hemm waħda biss. U hemmhekk qed taraw ir-reġina lesta biex tersaq lura u U bat hemm il-bawla, sewa l-bawla huma dak in-naħal li jitwielet minn bajt li ma jkunx fertilizzat. Eh, U l-bawla, ix-xogħol tagħhom huwa li jiffertilizzaw irġejjen minn kolonji oħrajn. Sewwa jxerdu l-ġenetika tagħhom ma' eh, kolonji oħrajn. Naħsbu wkoll li xogħol ieħor tal-bawla huwa li fi żminijiet speċifiċi matul is-sena jgħinu biex iżommu in-naħal u l-brud sħun li ma jirżaħx. L-għajnejn tan-naħla huma magħmulin minn ħafna għajnejn żgħar, kif qed taraw f'dak ir-ritratt eh, li ġbidt. Eh, u kull waħda minn dawk lajn tagħti vista tajba lin-naħla. U hemmhekk qed taraw imbagħad comparison in-naħal werker fuq in-naħa tax-xellug imqabbel mal-bawla fuq in-naħa tal-lemin u taraw mill-ewwel illi l-bawla għandu għajnejh ħafna ikbar minn dawk tal-werker bees. Sewwettilkom għalfejn. Ir-raġuni hi għax il-bawla Ir-rwol tagħhom kif għedna huwa li jitgħammar marġejjen oħra u allura importanti li dan il-bal, dan id-drone ikun kapaċi jsib u jkun kapaċi jara irġejjen verġni li jkunu qed itiru fis-sema. U li jiġri kif qed taraw hemmhekk fir-ritratt huwa li inti jkollok mhux wieħed imma eh, mal-50 drone li joħorġu minn ġo kaxxa waħda jiffurmaw sħaba eh, itiru eh, jindunaw li hemm irġejjen verġni jitamru magħhom u wara li jitamar id-drone imut. Wara li jiġri dan, ir-reġina, li ma tkunx għadha verġni at that point, terġa' tmur lura fil-kaxxa, fil-kolonja tagħha, biex ngħidlek ir-reġina tkun tagħmret mhux ma' wieħed, tkun tagħmret ma' bi 15 u 20 drone differenti. Jiġifieri tkun ġabret eh, l-isperma minn jisu 20 drone differenti u marret lura bihom fil-kaxxa tagħha. U minn dakinhar ir-reġina ma terġax toħroġ mill-kaxxa, ħlief meta tofroħ. Eh, għax il-reġina tkun ġabret biżżejjed sperma biex tiffertilizza kemm ikollha bżonn bajt matul il-kors ta' ħajjitha. So, hemmhekk qed taraw l-ovaries tal-reġina illi mbagħad tkun tista' tużhom biex tbid il-bajt eh, minnu. In-naħla werker bi n-naħla fattiga l-ħaddiema dak ma jbidux bajd u x-xogħol tagħhom huwa illi jieħdu ħsieb in-naħal meta jkunu għadhom żgħar jitmawhom inaddfu u meta jikbru x-xogħol tagħhom jinbidel u jmorru jiġbru n-nektar u l-pollen minn fuq il-fjuri. U hawnhekk qed taraw il-metamorfosi li semmejna qabel mela tfaqqas bajda tifforma dak id-dudu, ikollok il-metamorfosi jiġifieri dak id-dudu jsir naħla u fl-aħħar mill-aħħar in-naħla toħroġ u toħroġ minn ġol minn ġol kaxxa. U fil-waqt li naħla normali tieħu 24 ġurnata minn bajda sa ma tfaqqas u toħroġ, eh, drone anzi ieħor biex ġurnata naħla normali tieħu 21 ġurnata, ir-reġina tieħu 16 ġurnata, tieħu ħafna inqas biex biex eh, tiżviluppa. U propju raġuni għax jekk il-kolonja tan-naħal tisfa bla reġina, allura importanti li jkollha reġina ġdida kemm jista' jkun malajr. U bl-evoluzzjoni mal-miljuni ta' żmien eh, in-naħal żviluppa b'tali mod illi r-reġina tiġi mitmugħa ħafna iżjed ikel milli jiġi mitmugħ naħa l-ieħor u allura tiżviluppa ħafna iżjed malajr. Sew allura reġina tiżviluppa f'sittax-il ġurnata filwaqt li worker bee tiżviluppa f'wieħed u għoxrin ġurnata. Id-drone, peress illi hu ikbar, jieħu jieħu tlett ijiem iżjed. U kif issir reġina allura? Il-mod li bih issir reġina huwa mhux bl-eredità bħal bħal fil-bnedmin, imma peress permezz naħal li jitma eh, l-larva tiegħu ħafna iżjed malajr, ġosels kif qed taraw hemmhekk, prodotti apposta, sewa ġifieri dik għandek il-larva Qiegħda mdawra b'dak li ngħidulu l-pappa rjali, royal jelly, illi dik ir-royal jelly eh, tant tiġi mitmuha illi dik in-naħla, dik il-larva tiżviluppa lilha nnifisha ħafna iżjed malajr. U b'dak il-mod tkun tista' mbagħad tiżviluppa malajr u ssir reġina, ġifieri sempliċement bil-mod ta' kif Il-larva tiġi mitmugħa, tiżviluppa reġina jew jew naħla normali. U hemmhekk qed taraw reġina mdawra minn naħal ħaddiema, reġina taraw markata ħadra sempliċement biex il-beekeeper meta jkun qiegħed jagħmel l-inspections tiegħu nindunaw li għandna li għandna reġina u allura rridu noqogħdu l-ewwel nett ħafna iżjed attenti biex ma nolqtuhiex bi żball. Għax jekk tmut ir-reġina, għandek ċans illi titlef il-kolonja tiegħek tan-naħal. U mbagħad għandek kif, kif semmejna qabel ukoll il-bawla drones. Sewa ġifieri drones ir-rwol tagħhom huwa li eh, jitamru ma irġejjen minn kolonni oħra, sewa mhux minn ovvjament mhux minn l-istess kaxxa, u b'dak il-mod eh, ikunu jistgħu jiffurmaw eh, irġejjen irġejjen ġodda. U hemmhekk qed taraw iċ-ċelloli differenti mela fejn il-worker bee jiżviluppa ġo ċella ċatta kif qed taraw in-naħa t'isfel, ir-reġina tiżviluppa ġo dik iċ-ċella qisha għandha forma ta' karawetta għax għax tkun ikbar mill mill ma toqgħodx fil-fatt reġina ġo sell normali għax tkun ikbar. U filwaqt illi r-reġina xogħolha huwa dejjem li tbid il-bajd, u filwaqt illi id-drones il-bawla eh, ħafna mix-xogħol tagħhom huwa li jitgħamru, il-ħaddiem, in-naħla ħaddiema, l-worker bee, tbiddel ix-xogħol tagħha skont kemm għandha żmien. Mela meta, meta titwielet tkun qiegħda x-xogħol tagħha illi tnaddaf ngħidulha nersbi, tnaddaf is-cells u titma' l-brud, titma' dawk id-dud. Wara li l-glandoli tagħha jiżviluppaw, tibda titma' l-royal jelly, tiżviluppa tipproduċi r-royal jelly, sewwa dik is-sustanza b'dawk il-kimiċi li qed taraw hemmhekk, sustanza nutrittiva immens, li Kapaċi tbiddillek naħla minn naħla għal reġina bis-sustanzi kollha li fiha. U allura n-naħal iż-żgħir huwa l-iżjed naħal nerves bees li hu kapaċi jipproduċi dak ir-royal jelly. Wara mbagħad in-naħal jgħaddi biex eh, jagħmel nectar ripening, jiġifieri jiġifieri jieħu n-nektar u permezz taċ-ċaqliq ta' ġwien ħajh irewwaħ biżżejjed biex ikun jista' jbaxxi l-livell tal-umdità fis-cells u jkun jista' jipproduċi għasel min-nektar li jkun ġie fil-hive. Permezz ta' glandoli oħra, in-naħal kapaċi jipproduċi dawk il-flakes tax-xema'. Ġifieri x-xema' tan-naħal hija prodott tan-naħla stess. Taħt żaqqa għandha dawk il-glandoli, jibdew jaħdmu qisu ġimgħa u nofs ġimagħtejn wara li titwieled, wara li tfaqqas in-naħla, u kapaċi jipproduċu dawk il-flakes tax-xemgħa. Hemmhekk qed taraw ukoll kif jiġu prodott il-ħanikom, kif tiġi prodotta il-xemma tan-naħal. Sewa ġifieri n-naħla tipproduċi dawk il-tubi ta' xema, in-naħal li ieħor imbagħad kollu flimkien jipproduċi sħana li permezz tiegħu dak ix-xema tieħu dik il-forma eksagonali, sewa dik il-forma li nafu li nafu biha. Wara li n-naħla tikber ftit iżjed imbagħad tibda tagħmel dak li huma t-titjiriet ta' orjentazzjoni. X'jiġifieri? Ġifieri tibda toħroġ ftit naqra bin naqra minn ġol kaxxa u dejjem tara x'hemm madwar il x'hemm madwar il-kaxxa ġol ġol miċbħa. Mela jekk hemm siġra kbira naħa minnhom u siġra żgħira n-naħa l-oħra, Taf illi meta jħattir u titterġa' lura trid issib dik is-siġra kbira u dik is-siġra żgħira. U allura hi tara landmarks, sewwa tara, jien naf, il-kaxxi stess. Tara siġar oħrajn, tara forsi xi dar, xi kamra, xi ġiebja, xi ħaġa, illi jservu ta' landmarks biex in-naħla tkun tista' terġa' lura u ssib il-kaxxa tagħha. Issa naħla kapaċi ttir distanzi twal, sa 5 km, 3 mili bejn wieħed u ieħor, però permezz tal-landmarks hi kapaċi terġa' lura u ssib propju l-kaxxa tagħha stess. In-naħal qatt ma jmur minn ġo kaxxa tiegħu għal ġo kaxxa oħra, jekk mhux bi żball jew għax ikun mexxih ir-riħ. Imma n-naħla kapaċi, permezz tal-landmarks li hija tifforma, kapaċi tmur lura ġol-kaxxa tagħha stess wara li tkun imxiet distanza ta' ħames kilometri 'l bogħod mill-kaxxa tagħha stess. Issa naħal ieħor iservi wkoll bħala gwardji, sew allura joqgħod attent illi jien nafsi fil-bidu semmejt il-żunżan bal. Eh, żunżan u ħanfus u brimp u anke ġrieden ħafna drabi jippruvaw jidħlu ġol kaxxa tan-naħal għalfejn għax hemm l-għasel. Ixommu l-għasel u provaw jisirqu l-għasel minn ġol kaxxi. U għandek naħal li huma li huma gwardjani li jagħtu x-xewka lil min jipprova jisraqilhom l-għaraq ta' ġbinhom, sewwa l-frott ta' ħidmiethom. U dak il, dak in-naħal xogħlu jkun gwardja. Hawnhekk qed taraw issa Ritratt mill-mikroskopju tax-xewka tan-naħla. Sew qed taraw kemm kemm tkun iddettaljata, ġifier mhux biss xewka, imma għandek għandisom garġi b'tali mod illi meta x-xewka tidħol ma tkunx tista' tinġibed 'il barra u n-naħla meta ttir jinġibdulha l-imsaren tagħha u n-naħla tmut. U iżjed milli, jekk tniggiskom naħla fil-fatt, iżjed milli tipprova ssib il-ħall jew baking powder jew kwalunkwe kimika oħra jew creams, l-importanti huwa li tneħħu x-xewka kemm jista' jkun malajr. Mela iżjed milli tipprova ssib xi ingwent jew jew xi ilma kiesaħ jew xi ħaġa, araw illi tneħħi x-xewka kemm jista' jkun malajr. Għalfejn? ħalli dik il-borża bil-velenu ma tilħaqx tinżel ġo ġisimkom, ġol-punt fejn tkun niggżitkom in-naħla. Però wara kollox jekk niggżek naħla, fil-fatt dak hu ritratt tiegħi wara li niggżitni naħla fuq subgħajja l-werrej, kif qed taraw kull m'hemm huwa daqsxejn ta' nefħa, ġifieri sakemm inti ma tkunx allerġiku, Għaliex f'dak il-każ il-konsegwenzi jistgħu jkunu ħafna iżjed gravi jekk ma tkunx allerġiku kull ma jkollok sempliċement ftit ftit tan-nefħa. U dik hija raġuni fil-fatt għalfejn il-beekeeper jilbes l-ilbies protettiv għax meta inti tiftaħ il-kaxxa kif għedtilkom m'hemmx naħla waħda Imma hemm għexieren ta' eluf ta' naħal u allura il-beekeeper importanti li jipproteġi lilu nnifsu. U fil-fatt, illum il-ġurnata anki t-tfal aħna nħeġġuhom li jiġu magħna fil-mixbħa sewwa fl-apiary għax jeżistu wkoll anki lbies għat-tfal ta' kull età. U wara li jiggradwaw biex ngħidlek minn min gwardji n-naħal, allura mbagħad imorru fuq l-iżjed xogħol li jdu ma jagħmlu f'ħajjithom, li huwa dak tal-foraging. X'jiġifieri? Jiġifieri dawn joħorġu minn ġol-kaxxa u jmorru jduru għal erba' affarijiet. Għandek il-pollen, it-trab tad-dakra li huwa sors ta' proteini għan-naħal, jiġbru n-nektar, sewwa l-meraq tal-fjuri, sors ta' karboidrati, Jiġbru l-ilma wkoll, importanti l-ilma, speċjalment fis-sajf tara ħafna naħal, eh, jien naf ma xi għadira ilma ma xi ġiebja miftuħa. Jiġbru, jiġbru l-ilma biex ikunu jistgħu jkessħu il-ġewwieni tal-kolonja tagħhom ħalli ma tisħonx iżjed minn kemm hemm suppost. U jiġbru wkoll dak li ngħidulu ż-żaftura bil-Malti, il-propolis. Huwa tip ta' reżina li tar jarmu ċerti siġar, bħas-siġar tal-prinjol pereżempju, siġar oħrajn, li jintuża huwa antimicrobial, ġifieri anki, anki dak niġbruh aħna bħala beekeepers, u ssib tixtri minnu, illi tista' tużah anki kontra, kontra eh, huwa antimicrobial agents, kontra l-infezzjonijiet. Huwa antisettiku. U dak irrid żewġ ritratti qed tara hemmhekk naħa ta' fuq in-naħla qabel ma tkun marret fuq il-fjuri biex tiġbor il-nektar, sewwa l-meraq tagħha stess. U fuq in-naħa t'isfel imbagħad min-naħa l-oħra qed taraw eh, in-naħla wara li tkun ġabret il-pollen, wara li tkun ġabret in-nektar, niskuża ruħi. Ġifieri qed taraw l-ammont ta' l-ammont ta' nektar li tkun ġabret u kemm dak ikun ikun inġabar fil fil fl-istonku tan-naħla. Hawnhekk issa qed taraw l-ammont ta' it-telari li semmejna, l-ammont ta' telari ġol-kaxxa tan-naħal u kif inhi magħmula l-kaxxa tan-naħal. Mela għandek in-naħa t'isfel il-frames, it-telari li jintużaw biex jikbru ehm, broods, eh, in-naħal il-ġdid, u n-naħa ta' fuq mbagħad hemm it-telari li jintużaw biex jiġi maħżun l-għasel. U meta l-ammont ta' naħal fil-kaxxa jikber iżjed minn kemm il-kaxxa kapaċi żżomm, in-naħal jittrigerja, proprju f'daż-żminijiet, iż-żmien tar-rebbiegħa, in-naħal jittrigerja dak il-fenomenu li jissejjaħ il-ferħ, in-naħal ngħidulu jofroħ. U meta n-naħal jofroħ, x'jagħmel in-naħal? In-naħal jirriproduċi lilu nnifsu fuq livell ta' kolonja. Mela l-ewwel ma jagħmel huwa li jipproduċi diversi rġejjen u meta tfaqqas l-ewwel waħda minn dawk l-irġejjen, parti kbira min-naħal li jkun hemm fil-kaxxa jaħroġ, jaħrab u jipprova jmur isib post ieħor fejn ikun jista' jifforma kolonja ġdida. U propju da żminijiet, żmien tar-rebbiegħa Marzu, April, Mejju, f'Malta u Għawdex, meta tkun xi ġurnata bix-xemx, mhux ġurnata bir-riħ jew bix-xita, eh, ċans huwa li dak in-naħal ikun joffruh jekk il-kundizzjonijiet ikunu tajbin. U allura tkunu tistgħu taraw forsi f'xi għalqa, forsi ġinżlu f'xi bitħa tagħkom, forsi ma' xi siġra. Dak l-għanqud naħal kif qed taraw fir-ritratt illi eh, ikun qed ifittex post fejn ikun jista' jifforma kolonja ġdida. U l-popolazzjoni tan-naħal fil-fatt tiżdied enormement fix-xhur li ġejjin, April, Mejju li żjed. U mbagħad għall-ħabta ta' Ġunju n-naħal ikun foroħ u n-naħal reġina ma tibqax tbid daqshekk tbatti mill-ammont ta' bajt li tbid u fis-sajf l-ammont ta' naħal jonqos ħafna u fil-ħarifa jiżdied ftit u fix-xitwa mbagħad ikun l-inqas illi illi naraw. Mela, semmejna wkoll kif jikkomunika n-naħal, tip ta' komunikazzjoni ssir bil-kimika kif semmejt fil-bidu, bil-feromoni, tip ta' komunikazzjoni oħra ssir biż-żifna bil-lingwaġġ ta' sfin, bil-lingwaġġ ta' żifna. Bil U allura meta, meta naħla ssib xi roqgħa eh, silla pereżempju, din kapaċi tmur lura fil-kaxxa tagħmel dik li jgħidula l-waggle dance, sewwa ż-żifna tan-naħla u permezz tal-orjentazzjoni tal-żifna tagħha eh, in relation mal-vertikali, din tkun tista' tagħti żewġ affarijiet, id-distanza bejn ieħor u d-direzzjoni lejn fejn in-naħal ħutha, in-naħal sħabha jridu jmorru biex isibu dik l-art kollha silla jew kollha kollha fidloqhom jew xi fjur ieħor. U, u b'dak il-mod in-naħal ikun jista' jikkomunika ma' xulxin eh, u bekk ikun jistgħu jsibu eh, dawn l-irqajja bil-ikel tagħhom. Mela qabel qabel ma ntemm eh, daqsxejn fil-qosor l-istorja ta' trobbija tan-naħal matul iż-żmien. Sewwa ġifieri l-għasel sibna evidenza li kien kien jiġi n-naħal kien jitrabba anke fi żmien l-Eġizzjani kif qed taraw minn dik l-istampa. Sewwa jiġifieri nstabu ġarar tal-fuħħar anke fil-piramidi li kien fihom għal-għasel, kien għad fihom l-għasel, u allura nafu illi anke fi żmien eh, l-Eġizzjani kien jitrabba eh, n-naħal. U anke fi żmien fi żmien Aristotli, pereżempju f'350 sena qabel Kristu, diġa kienu jafu illi kienu jeżistu l-irġejjen u d-drones u l-workers Jiġifieri ħafna mill-, kif għedtilkom, in-naħla hija l-iżjed insett li qatt ġie studjat fl-istorja tal-bniedem. Kif qed taraw hemmhekk sal-nofs is-seklu dsatax prattikament konna diġà nafu ħafna minn dak li nafu llum fejn jidħol il-bijoloġija il-bijoloġija tan-naħla. U anke f'Malta, fil-qedem f'Malta, eh, anke sa ftit ftit xieren ta' snin ilu, il-naħal kien jitrabba fil-ġarar tal-fuħħar, dak li nsejħulhom il-qliel, qliel tal-fuħħar, illi ġo fihom in-naħal kien jagħmel ix-xeda u permezz ta' dik ix-xhieda, permezz ta' eh, dak ix-xhieda li tinġabar ġol ġol qliel, in-naħal imbagħad kien jiġbor l-għasel u l-beekeeper in-naħħal eh, konna ngħidu jaqta' l-għasel biex biex imbagħad eh, l-għasel ikun jista' jitneħħa. Però l-isfortuna b'dawn il-ġerar tal-fuħħar hija li biex inti tieħu L-għasel minn ġol minn ġox-xehda trid inti taffiġha, allura trid teqred parti mix-xogħol li jkun għamel in-naħal. Mentri llum il-ġurnata bis-sistema tat-telari dak huwa iżjed faċli biex wieħed jieħu l-għasel mingħajr ma ma jeqred ix-xogħol tan-naħla. U f'ċerti miċbħiet li nsibu pereżempju n-naħat tax-Xemxija u n-naħat ta' San Pawl il-Baħar, sewwa f'Malta, hemmhekk insibu anki apiaries ta' żmien ir-Rumani fejn kienu proprju jitpoġġew dawn il-qliel. Dawn insemmħulhom qliel. U hemmhekk qed taraw ritratt min-naħa ta' wara bil-qolla sewwa dik il-ġarra tal-fuħħar illi għandha x-xehda ġo fiha. U Hemmhekk huwa proprju wieħed minn dawk minn dawk il-postijiet li semmejt qabel illi ġo fihom apparti illum il-ġurnata qed jintużaw il-kaxxi kif qed taraw fin-naħa ta' quddiem, in-naħa ta' wara dawk dawk it-toqob ġol-blat kienu jintużaw biex jitpoġġew il-bokok ta' dawn il ta' dawn il-qliel. Huwa proprju tradizzjoni Maltija. Barra minn Malta kienu jintużaw imbagħad dak li jissejħu skeps, jiġifieri tipo ta' ġarar però minflok tal-fuħħar kienu tal-qasab sewwa jew tal jew tal-qanneb u l-naħal kien jitrabba kien jitrabba ġo fihom. U propju xi ħaġa tistgħu taraw hawnhekk ukoll hija l-fatt li n-naħal kapaċi żomm spacing eżatt bejn kull bejn kull xehda. U dak l-ispacing huwa eżatt kemm in-naħal għandu bżonn biex ikun jista' jimxi dar ma' dar. M'għandux bżonn spazju ikbar u ma m'għandux bżonn spazju iżgħar. U proprju llum il-ġurnata waħda mill-problemi, forsi biex ngħid hekk kbar, hija li m'għadniex eh, ħafna l-konsumatur m'għadux ifittex l-għasel lokali li huwa l-aħjar l-aħjar għażla u eh, fis-supermarkets faċli nsibu pereżempju l-għasel ta' barra, taħseb illi jkun għasel prodott f'dal-każ pereżempju għasel Franċiż, però jekk taqra d-dettall fuq in-naħa ta' wara ħassib illi dak kulmu huwa blend, jiġifieri huwa taħlita of EU and non-EU honeys. Biex inti tbigħ l-għasel trid tispeċifika l-oriġini tiegħu. U allura Meta inti ħa tara li għandek għasel li huwa taħlita ta' għasel li ġej minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea, allura hemmhekk għandek, biex ngħid hekk, garanzija li m'għandekx għasel li huwa ta' xi kwalità ta' barra minn hawn. Allura dejjem, dejjem jiena nħeġġeġ 'il kulħadd biex jixtri għasel prodott Malta, għasel mingħand il-beekeepers Maltin u Għawdxin, għax għandek allura garanzija li dak l-għasel Huwa magħmul mill-fjuri u min-nektars li nsibu madwarna. In-naħal insibuh mad-dinja kollha kif qed taraw f'dik l-istampa. Fil-fatt huwa n-naħat l-iżjed kesħin, l-Arktiku u l-Antarktiku, li ma nsibux naħal fihom u fid-deżert. Però fil-kumplament tad-dinja insibu diversi sottospeċi ta' naħal. Malta wkoll għandha n-naħla tagħna. Fil-fatt fl-Ewropa peress li għandek areas kbar, pajjiżi kbar, kienu kapaċi jiżviluppaw sottospeċi differenti ta' naħal u proprju f'Malta bħala gżira maqtugħa minn Sqallija, mill-kontinent, mill-Afrika, setgħet tiżviluppa eh, naħla li hija endemika għal pajjiżna, sewa dik tissemma l-apis mellifera rutneri, ġiet identifikata l-ewwel darba fl-1997, ġifier kienet ilha Malta mijiet ta' għexieren ta' mijiet ta' eluf ta' snin. Però fl-1997 kien sar dak l-istudju qed taraw hemmhekk min hu interessat anki tista' tfittxuh issibuh fuq l-internet jew ikkuntattjawni u nibgħatilkom kopja tiegħu illi permezz ta' dak l-istudju kienet ġiet in-naħla identifikata għall-ewwel darba u iżolata bħala sottospeċi differenti minn naħal li jeżisti f'pajjiżi oħrajn. Issemmiet għal ġieħ Karl Friedrich Schröttner, li huwa dak ir-raġel li qed taraw hemmhekk, studjuż kbir tan-naħal u l-klassifikazzjoni tagħhom. U propju n-naħal in-naħal jintgħaraf bejn speċi u oħra anki mill-anatomija tiegħu. Kif qed taraw anki mill-ġwienaħ hemm fattizzi differenti illi wieħed jista' jifred tip ta' naħla minn tip ta' naħla oħra. U l-appell tiegħi huwa fl-aħħar mill-aħħar biex inħarsu eh, l-abitat, il-habitat tan-naħla. Speċjalment ix-xari, okay, ġir dawk li areas li huma impenġin eh, bl-aħdar huma areas ta' xari, areas ta' garig, sewwet taraw Kemmuna, per eżempju, miżgħuda bix-xagħri, in-naħa tal-qala, in-naħa ta' taċenċ, in-naħa ta' dwejra, ammont ta' xagħri, mela nipproteġu x-xagħri mill-żvilupp bla rażan, anki Malta, in-naħa ta' wit iż-żurrieq, in-naħa tal-mellieħa, l-aħrax, il-miżjieb, in-naħa ta' ħad-dingli, huma kollha postijiet fejn għad baqa' ftit xagħri u l-appell tagħna huwa li wieħed għandu jipproteġi dawk l-areas ħalli n-naħal u pollinators oħra ikunu kapaċi jsibu u jsostnu lilhom innifishom anki mill-avversitajiet l-oħrajn, jiġifieri n-naħla mhux biss għandha l-bniedem eh, illi huwa kontrija, però għandha wkoll ehm, pests bħal varroa per eżempju, ċerti li uħut minnkom smajtu bija, dik hija l-varroa dik hija eh, pest tip ta' urdin illi daħal f'Malta fl-1992 u qeret ħafna mill-kolonji tan-naħal li kien hemm dak iż-żmien. Ġirlu mill-ġurnata eh, il-bniedem huwa obbligat illi jħossib in-naħla għax in-naħla hija insett ukoll insett protett. Mela min jixtieq iżjed informazzjoni nħeġġeġkom tidħlu fil-page tal-Friends of the Earth Malta li tistgħu issibuha kemm fil-website kif ukoll fuq Facebook. Il-Malta Beekeepers Association illi minnu interessat irabbi nħeġġeġkom ukoll tidħlu u tissieħbu fiha u hemm ammont ta' kotba wkoll jekk wieħed huwa interessat illi jista' illi jista' jixtri u jaqra. Min-naħa tiegħi nirringrazzjakom ħafna illi kontu miegħi eh, illum. Min jixtieq kif qedtilkom isaqsi xi domandi jew jew jikkuntattjani tistgħu tagħmlu hekk eh, permezz ta' Facebook. U min-naħa tiegħi nirringrazzjakom għal darb'oħra illi kontu miegħi illum u Nirringrazzja anke l-Kunsill Lokali tal-Għarb ta' din l-opportunità li tani. Grazzi lilkom u l-lejl it-tajjeb.